Timsal-agi akken i sen-yeḍran, timsal-agi i d asen-yeḍran, qqiment-d d lemtel, urant-d, urant di tektabin i wakken ad nlemmed nekni yettɛicin di taggara n lweqt. Ihi win iḥesben iman-is ibedd, ad iɛass iman-is ur iɣelli ara. Alors, Rasul Bulus yenna-k dakken ayen yuran

ilaq ad ten-wali d akken rjud ur yetḍerru ara akken id asen-teḍra i wiyaḍ mi uqbel xaṭer ar taggara ad nwali d akken sidi rebbi ad iger afus-is ɣer taggara wa ad yili an jujmu deg uḥi ixaf wis sa taṣeddart apartir euh,

Agur yuɣal d idammen. Ma d itran n igenni ɣlin, ɣlin-d ɣer lqaɛa am tbexsisin n tenqult mi ara tt-ihuz waḍu iǧehden. Igenni yenneḍ am am tẓerbit yettlen idurar

Ferteɣ zdat wudem n win yeqqimen ɣef ukersi n leḥkem, zdat n wurrif n izimer. Axaṭer yusa-d wass d ameqqran n wurrif-nsen, n wurrif-nsen, anwa, anwa ara ten-imenɛen? Ad nwali dakken dagi deg kitabt n Lapukalyps, Mi ara d-yuɣal akken Lmasiḥ, anda yenna-k d akken imeqqran n dunnit-agi-ni, widak i xedmen lbaṭel, widak merra ibeɛden ɣef Sidi Rebbi, ad qqaren icerfan, ad qqaren idurar, ferta, xaṭer ataya wurrif. Ataya wurrif n Yillu, neɣ win akken iqqimen ɣef leḥkem. dagi ihedder-d ɣef izimer yellan d lmasiḥ ad nwali dakken urrif agini ad d-yas ɣef demma n wayagi la leçon de lundi akk mardi akk d mercredi i tlata li leçon agini yiwet ad aɣ-d-hedder ɣef ɣef Nuḥ Nuḥ deg zzman-is yebna-d lbabuṛ anda iɛreḍ-d imdanen i wakken ad kecmen ar daxel-is dɣa ttaḍsan fell-as imdanen qqaren-as amek akka ara d-ɣli lehwa amek akka i tebniḍ Lbabuṛ-agi-ni i wakken ad kecmen yimdanen ɣer ɣur-s. Ḥesbent d aderwic. Ass-agi daɣen, mi ara sen-iqqar yiwen, ass-agi atan ad d-yuɣal Lmasiḥ. Imdanen daɣen, akinin, mi wigi d acu i ten-yuɣal. Lmasiḥ-agi, alfin iseggasen ayagi. Ɣef ddemmek-agi, Rasul Bulus inek, lemdet ɣef ayen iɛeddan, lemdet ɣef ayen iḍran i Nuḥ. Anda Nuḥ yessawel i yimdanen i wakken ad d-asen, gguman ad d-asen. La même chose, la l'histoire de Gomorre, Sodom akked Gomorre.

Anda Sidi Ṛebbi iceggeɛ lmalaykat i wakken ad d-ssuffɣen Luṭ d uxxam-is. War taggara, ḥaca Luṭ d snat n yessi-s i yettwasellaken, anda ffɣent ssinna, mem tameṭṭut-is ur teffiɣ ara. xaṭer ul-is dinna i yeqqim. Mi ad nwali dakken il y a un jugement à la fin des temps. C'est ça beaucoup plus Daniel 7, la leçon jeudi, semmeslay-d ɣef le jugement. Dakken il y a un jugement. Anda ldin tektabin, anda le monde akin deg lana ad yettuḥaseb. Ahat dayen aṭas n yimdanen ils prennent à la légère ayagi-nni. Am akken mačči d lḥaǧa yeɛni n yellan tesɛa azal. Mais en réalité, ass-agi-nni Sidi Rebbi yeqqar-d dakken atan ad d-yas wass ad nettwaḥaseb akkit. Mais en contrepartie, Yefka-yaɣ-d tifrat i wanect-agini. D akken nezmer ad namen deg lecɣal n daglas. Mačči deg lecɣal-nneɣ, mi deg lecɣal n daglas yellan deg Lmasiḥ. Iwakken, akken i teḍra akken i Nuḥ. Anda ɣer taggara yettwasellak netta akked twacult-is, d akken daɣen ula d nekkni ad nettwasellek ma yella numen deg Lmasiḥ. Ɣef tmagwa-agi, yenna-ak ayen iɛeddan, lemdet fell-as. Ayen, ay atmaten, a tiysetmatin, ayen ara nɣer deg tira iqedsen, ilaq ad aɣ-yili d tidet. C'est des leçons iwakken ur nɣelli wara. Ula d nekkni,